Вассалату вассалам галә расулилләһ. Әссәламү галәйкүм, газиз дин кардәшләребез. Сөекле пәйгамбәребезнең тугры дүрт хәлифәсе, Әбу Бәкер, Гомәр, Госман һәм Гали белән танышып киткәннән соң, янә бер хәлифәгә тукталып, аның белән дә танышмасак, бу гадел булмас, һәм без дә күп нәрсәне югалтырбыз дип уйлыйм. Бервакыт төнлә белән хәлифә Гомәр, гадәтенчә, шәһәрдәге тәртипне карап йөргәндә, аның аяклары арып, ул бер өй каршына утыра. Кинәт өй эченнән бер ананың кызы белән булган сөйләшүе ишетелә. Анасы, Кызым, сөткә су кушырга онытма, дип әйтә. Кызы, Әнием, әле бүген генә Гомәрнең, Сөтегезгә су кушмагыз, дигән әмерен ишетмәдеңмени? ди. Әнисе, Монда бит сине, кызым, Гомәр дә, аның ярдәмчеләре дә күрми, ди. Шул вакыт кыз, кешеләр каршында Гомәргә буйсынып, ялгызым калганда, аңа итагатьсез булмам, дип җавап бирә. Кызның бу сүзләрен ишеткәч, Гомәр янәшәсендә утырган улына, Син бу өйне берәр билге белән билгеләп куй һәм аның урынын исеңдә калдыр, дип әйтә. Икенче көнне Гомәр ул өйгә үзенең бер кешесен җибәреп, аңа ул кыз турында белешергә куша. Кызның кияүдә булмавын һәм әнисе белән генә яшәвен белгәч, Гомәр шундук үзенең бөтен улларын җыя һәм кайсыгызның өйләнәсе килә, дип әйтә. Гасыйм исемле улы үзенең теләген белдергәч, алар ул кызның өенә барып, әнисеннән кулын сорыйлар. Шулай итеп, аларның никахлары була. Ул никахтан Гомәрнең оныгы Ләйлә туа. Ләйлә үсеп җиткәч, аның кулын. Мисыр әмире булган Габдел Газиз исемле кеше килеп сорый, аның шанычлы һәм иманлы кеше икәнен белгәч, атасы Гасыйм кызы Ләйләне аңа кияүгә бирә. Шулай итеп, Габдел Газиз белән Ләйләнең уллары туа һәм алар аның бабасы хөрмәтенә аңа Гомәр дип исем кушалар. Гомәр ибн Габделгазиз. Бу кеше хакында күп кенә ислам галимнәре бишенче тугры хәлифә дип әйттеләр. Ул үзенең иманы, гаделлеге, үзенең намуслы булуы, халыкчанлыгы белән алдагы тугры хәлифәләргә бик якын торган. Гомәр һиҗри җәдвәлнең 61 елында туа, кечкенә вакытында Гомәрнең йөзенә атның аягы тиеп, ярасы кала. Бабасы Гомәр әле исән вакытта шундый төш күреп, бу төше турында кешеләргә сөйләгән була. Минем нәселемдә бер егет туар, йөзендә ярасы булыр. Ул килгәч, Җир өсте гаделлек һәм иминлек белән тулыр. Безнеңчә 717 нче елда мөселманнарның әмире итеп Гомәр ибн Габдел Газиз сайлана. Әлбәттә, ул әмирлек вазыйфасыннан, бу кадәр җаваплылыктан баш тарта, әмма кешеләр аннан да лаеклы кеше таба алмыячакларын аңлап, аны барыбер ил башына куялар. Гомәр үзе яшьтән Мисыр ны калдырып, әтисенең өеннән чыгып, Мәдинәгә гыйлем алу өчен килә. Анда ул күп кенә сәха бәләр белән таныша, аларның гыйлемнәрен ала. Гомәрнең зирәк акылы, тирән белеме, аның тыйнаклыгы, гаделлеге турында күп сөйләргә була. Ләкин сезләр белән Гомәрдә булган иң затлы нәрсәләргә генә тукталып китәсем килә. Кешенең кем икәнен беләсең килсә, аңа дәрәҗә бир, дигәннәр. Гомәрнең дә, хәлифә дәрәҗәсенә ирешкәч, эчендә качып яткан бик күп һәм кыйммәтле асыл ташлары өскә чыга. Гомәр ибн Габделгазиз хәлифәлеккә кадәр бик уңышлы сәүдәгәр була. Аның еллык керемен генә 40 мең динар, безнеңчә 180 килограмм алтын булган, диләр. Бүген Рәсәйдә бер грамм алтынны бер мең сумнан гына алсак та, ул салым идарәсенә еллык 180-200 миллион сум турында декларация тутырыр иде. Менә шушы кешегә хәлифәлек биргәч, ул өенә кайта. Хатыны Фатыйманы чакырып, аңа түбәндәге сүзләрне әйтә. Фатыйма, мин синең ихтыярыңа куям. Әгәр теләсәң, әтиең янына кайт һәм алар белән яшә, теләсәң, минем белән кал. Ләкин сиңа элгәре иркен тормыш булмас. Шул вакыт Фатыйма ире белән кала. Шул көннән Гомәр һәм аның гаиләсе өчен яңа тормыш башлана. Гомәр Габделгазиз улы хәлифә булгач та минбәргә менә һәм халкына шушы сүзләрне әйтә, Мин шушы вазыйфа белән сыналдым, ләкин аны үз теләгем белән алмадым, үзегезгә башка әмир сайлагыз. Шул вакыт кешеләр бер тавыштан, Юк, без бит сине сайладык, без сиңа ризабыз, безнең эшләребезне бәрәкәт белән алып бар! Дип әйттеләр. Гомәр, Әй кешеләр, безнең белән бергә булырга теләгән, шушы биш нәрсәдә бергә булсын, юк икән, бездән аерылып китсен, диде. Беренчесе, безгә килеп җитә алмаучыларның ихтыяҗларын, мәшәкатьләрен безгә ирештерсен. Икенчесе, изге эшләрдә безгә ярдәмче булсын. Өченчесе, без күреп бетермәгән нәрсәләрне күрсәтә белсен. Дүртенчесе, безгә килеп, кемнеңдер гайбәтен сөйләп, кемнедер яманлап йөрмәсен. Бишенчесе, үзенә кагылмаган нәрсәләргә кереп, кысылып йөрмәсен. Еш кына җитәкчелеккә килгән кешеләр, Бу вазыйфам белән мин ничек дөньямны арттырыйм икән? дип кайгырган вакытта, Гомәр ибн Габделгазиз үзенә тапшырылган зур вазыйфаны мәңгелек йортындагы, ягъни ахирәттәге дәрәҗәсен арттыру өчен куллана. Гомәр, гөнаһадан куркып, һәрвакыт үз тирәсендә хикмәтле, гыйлемле киңәшчеләр тоткан. Ул һәр эшендә аларның файдалы нәсыйхәтләрен тыңлый торган булган. Вазыйфага килгәч тә, ул үз янына өч зур галимне чакырып, алардан нәсыйхәт сорый. Аларның беренчесе Мөхәммәд ибн Кәгъб була. Ул гомергә, өлкән кешегә, әтиеңә, яшь кешегә, энеңә, сабыйларга, үз балаңа караган кебек кара, дип әйтә. Икенчесе Раҗа ибну Һәйва була, ул әмиргә, үзеңә теләгәнне кешеләргә телә, үзеңә теләмәгәнне башкаларга Бирмә, дип нәсыйхәт кыла. Өченчесе, Сәлим ибн Габдулла, Дөнья ләззәтләреннән ураза тот, әҗәлең ифтар булсын, үлгәч авыз ачарсың, дип әйтә. Белем һәм хикмәт иясе бу галим, үзенең җитәкчесенә, Иртәдән кичкә кадәр түгел, юк, үлгәнче бөтен дөнья рәхәтләреннән ураза тотарга киңәш бирә. Үлем фәрештәсе килеп, җаныңны алгач, Раббың янына кунакка килгәч, менә шунда рәхәтләнеп авыз ачарсың, шунда ашарсың, дип әйтә. Сөбханалла, галим бу сүзләре белән үзенең җитәкчесенә, дөнья зиннәтләренә, дөнья байлыгына, дөнья дәрәҗәсенә алдана күрмә, дип нәсыйхәт бирә. Шулай итеп, Гомәр дөньядан Уразага керә. Ул үзенең зиннәтле сараен, йортын, бөтен байлыгын, хәтта затлы исле майларына кадәр сатып, бөтен акчасын казнага тапшыра. Аның үрнәгендә хатыны Фатыйма да шулай эшли. Сәүдәгәр вакытында әллә нинди затлы киемнәр киюче Гомәр иң гади киемнәргә күчә. Бервакыт ул җомга намазына соңга кала һәм, ашыгып килеп җиткәч, кешеләргә, Киемне, киемемне юган идем, шуның кипкәнен көтеп утырдым, дип аклана. Бервакыт кешеләр Гомәргә күчтәнәч итеп алма китерәләр. Гомәр ул күчтәнәчне кабул итми. Шулвакыт кешеләр аңа, Сөекле пәйгамбәребезгә дә бүләкләр китерделәр, ул аларны кабул итә иде, диләр. Гомер алырга, пәйгамбәребезгә бирелгәне бүләк булган, миңа бирелгәне ришвәт, дип җавап кайтарган. Тарихны шәхесләр ясый, дигәннәр. Бер әмирнең дөнья байлыкларыннан уразага керүе сәбәпле, Аллаһы Тәгалә аның бөтен халкына, аның дәүләтенә акылга сыймаслык байлык-хәзинәләр, иминлек-бәрәкәтләр бирә.

Фәкыйрьләр таба алмаганнар. Үз вакытында сөекле пәйгамбәребез шундый сүзләр әйтеп калдырган, Шундый заманалар җитәр, байлар алтын белән садака бирергә теләрләр, ләкин алучы кешеләрне тапмый иза чигәрләр. Сөекле пәйгамбәребез әйткән сүзләр Гомәр ибн Габделгазиз вакытында чынга ашты. Чыннан да байлар садака бирү өчен фәкыйрьләрне эзләп, Иза чикте. Гадел хәлифә үз илендә яшәгән һәр сукырга, һәр авыруга казна хисабыннан махсус тәрбияче билгеләде. Иген чәчүчеләр, ашлык җыючылар уннан бер өлешен садака итеп бирергә, ягъни гошерен түләргә тиеш иде. Ләкин фәкыйрьләр икмәкне түгел, алтынны да кабул итмәделәр. Шулвакыт игенчеләрнең хәлен җиңеләйтү өчен Гомәр ибн Габделгазиз, Мин идарә иткән илдә хайваннар һәм кошлар да интегергә тиеш түгелләр, дип, тау башларында махсус улаклар ясата. Кешеләр, шушы гошерләрен, ягъни ашлыкларын төяп, үзләренең зәкятләрен шул улакларга алып килеп салганнар һәм байлар вәхши кошларны, хайваннарны да ашата торган булганнар. Сөекле Пәйгамбәребез үзенең бер хәдисендә әйтте, Кемнең тормышында бөтен ашкынулары, аның теләкләре һәм хыяллары, дөнья тормышы, шушы дөнья байлыгы булса, Аллаһ аның факыйрьлеген күз алдына куяр. Ул күпме генә тырышса да, факыйрьлектән котыла алмас. Аллаһ аның дөньясын таратыр. Ул аны җыя-җыя тәмам хәлдән таер. Әмма күпме генә тырышса да, Аллаһы Тәгалә тәкъдирендә язганыннан артыгын алмас. Ә кемнең тормышында бөтен ашкынулары, аның хыяллары мәңгелек йорты, ахирәт булса, Аллаһ аның күңелен бай кылыр. Ул беркайчан да кайгырмас, фәкыйрьлек, мескенлектән курыкмас. Аллаһ аның мал-мөлкәтен җайлап, җыештырып куяр һәм көннәрдән бер көнне дөнья, башын аска иеп, аның каршына үзе килеп басар. Әҗәле килгәндә Гомәр ибн Габделгазизнең бары тик унҗиде динары, унҗиде алтын тәңкәсе, була. Шуның бишесенә ул үз кулы белән кәфенлек сатып ала, икесенә каберен казыта. Ахыр чиктә Гомәрнең һәр баласына унҗидешәр көмеш тәңкә, дирһәм, ирешә. Гадел ата аларга зиннәтле сарайлар, Тау-тау алтын һәм көмешләр калдырмаса да, ул аларга изге тәрбия, хәерле үрнәк мирас итте. Аларга үзенең эчкерсез, ихлас догаларын калдырды. Гомәр үлеп берничә елдан соң хәлифә булып торган Һишам ибне Габделмәлик Үзеннән соң калдырган мирастан унбер баласының һәркайсысына берешәр миллион динар, алтын тәңкә, тигән, диләр. Әмма балалары атадан калган, ягъни һавадан төшкән акчаны теләсә ничек туздырып бетерәләр һәм берничә елдан соң кешеләр аларның хәер сорашып йөргәнен күрәләр. Әмма Гомәрнең бер генә бер баласының да беркайчан да беркем дә кешеләрдән соранып, теләнеп йөргәнен күргәне булмаган. Күпме аталар, гомерләре буе мал, байлык җыеп, Күпме кешеләрнең хакларына керәләр, күпмеләрне рәнҗетәләр, үзләреннән соң тау кадәр байлык калдыру эше белән бөтен гомерләрен үткәрәләр. Шул ук вакытта балаларына, оныкларына иман тәрбиясе бирергә вакыт тапмыйлар. Аталары үлгәч, аның байлыгын бүлешеп, үзара талашып, тәмам сугышып бетәләр. Атаның исеме керләнә, атаның рухы рәнҗетелә. Нәтиҗәдә, ул байлыклар балаларга бер бәла генә булып кала. Гомәр ибн Габделгазиз вафат булгач, мөселман өммәте генә түгел, чиркәүләрдә, храмнарда Гыйбадәт кылучы монахлар да елыйлар. Чөнки кешелек шундый гадел һәм кешелекле булган зур җитәкчене югалта. Гомәр ибн Габделгазиз исә үзенең яраткан Раббысы янына авыз ачарга кунакка китә. Аллаһ аннан, аның гаиләсеннән Разый булсын хәрберебезгә имин тормыш, бәхет, сәгадәтләр насыйп итсен. Исән-имин булыгыз.